L-iktar li kienu jinkwetawni speċjalment meta jkun hemm persuni żgħar, speċjalment injuries jew jew death ta' tfal. Dik kemm jgħidulek kemm jibqgħu jiddisturbawk il-każijiet le. Fejn jidħlu każi ta' tfal jibqgħu jiddisturbawni sal-lum stess nibqa' nibqa' nbati li li u pereżempju kien hemm darba minnhom sibna kellna każ Birkirkara fejn xi ħadd irraporta li li Mara b'baby li kellha ma kinitx ħarġet, ma kinux rawha għal forsi two or three days. U l-Pulizija faqgħu il-bieb, dħalt magħhom jiġifieri, tlajna fuq u nsibu l-omm totalment decomposed, dud, maggots għaddejjin minn fuqha, żnażan li l-maggots kienu diġà faqqsu u saru żnażan għaddejjin ivenvnu ma' kullimkien. U tarbija żgħira fuq kutra fl-art. U x'ħin eżaminajna l-mara, għall-ewwel ħsibna li kienet ilha mejta, però fil-fatt kienet diabetic u bdiet tiddekomponi mal-ewwel. Li ġara kienet il-mara kienet mietet through through natural causes. It-tarbija ta' sentejn, ehm, Ipprovat issib xi ma kien hemm xejn ikel biex tiekol. Litteralment for two days ma kielet xejn, ma xorbot xejn. Ħdejn ommha li qed b'dak id-dur tiddur magħha. U mietet xi ten hours qabel ma wasalna aħna. Li kieku xi ħadd irraporta min-neighbours. li li li semgħu l-għajjat tat-tifla għax bilfors bkiet miskina dil-baby. Sewwa, kieku xi ħadd irraporta qabel, konna nsalvawha għax dik it-tifla ma kellha xejn. Dik għadha tkissirni sal-lum, mhux għax għamilt xi ħaġa ħażina jien, għaliex il-poplu, in-nies ta' mad-dawra, they could have reported. U konna nsalvawa dik il-baby, miskina. Ġveri, mill.
Daw, daw la fajja. Kolla it-tfal li ktar. Daw li kidduni, daw li kidduni, daw li kidduni. Għadek taħseb dwarom? Għadni naħseb dwarom.
Meta jisaqsuni, dik, what that is one particular case, pero kelli oħrajn ġifiri. Meta tara dik it-tip ta' sofferenza, eh, Għax ma kontx espost għal dik it-tip ta' sofferenza qabel ma kellek dan ix-xogħol. Biddel xi ħaġa fik psikoloġikament? Ma kont espost in a way għax jiena trabbejt minn meta kolli ħames snin ma i was transferred from my parents house to my grandmother's house, Ħad Dingli. It-CU kien qassis, l-unika qassis fir-raħal. Jien kont abbati.

Tal-inċens. Mhux tal-inċens, tal-ilma mbierek. Il-kontejner tal-ilma mbierek, se jgħidulu bħalissa. U immorru f'xi f'xi f'xi f'xi razzett, dak iż-żmien ftit ħafna kien hemm djar ħad Ingli niftakar, in the 1950s qed nitkellem. Ħafna drabi matul il-lejl, ċangatura kiesħa u nara t-tiju ħdejn il-moribond qed imut u nisimgħu jgħid isma' n-nifs wasal hawn, in-nifs wasal hawn, in-nifs wasal hawn. U t-tiju jitlob u jiena f'qalbi nitlob biex dan imut malajr ħa jmur nerġa' norqod. Però I was exposed. to, to these people dying. Since I was very young. So. Since six, seven years. Xi tħejji, kellek tħejjija?
Kelli, automatikament, għat ma għat sibt fija, li batħan idħol fil-forensika, ma kelli dik yes. Ma li ġejt esposta li probabli. biż-żmien imbagħad ħejjitek biex iktar tard forsi tkun inqas anzjuż, inqas nervuż madwar. I could cope better with my job. Għax I was already exposed to, to people death, dying or, or, or dead.
Mela, tlaqna?